Ruġa, Baldacchino, baqa' tnejn oħra. Ara min imissu. Nista' ngħaddi, hi, hi. Inti mhux diġà dħalt? Ma nafx, miss. Hawnhekk fejn qiegħed? Int għalfejn ġejt hawnhekk? Hi mhux biex tagħmilli tar-ravjus? Mela hawnhekk isibtu xi restorant x'kull waħda? Tar-ravjus x'jiġifieri? U dik hawn li toqgħod tagħmilli l-mistoqsijiet u jien inwieġbek? Ah, interview trid tgħid inti? Iva, kull nhar ta' Ġimgħa tibgħatni nġib tużżana u nofs. Sobni, għarfar ruħi. Għannik ġej biex tibda tagħmel il-lezzjoni tal-privat, iva. private lesson. Iva bija ġejt, miss, u l-konduttur għalli fejn tittieqa, u jien għatlu li sejjer nagħmel tar-ravjun u ħadni f'ħanut tal-pasti. Ejja ħalli neħilsu. Inti x'ismek? Għalfejn titkun taf? Biex inkun nista' nibda nġibek għal-lezzjonijiet. Allura inti l-miss? Għax ommi qaltli li se jkun hemm il-miss u qaltli biex ma noqgħodx nidħaq biha għax dil-miss kera ħafna u antipatka, taf li veru. Ejja, għidli x'ismek. Ikteb tal-Ħamrija x'hekk isibuna lilna. Ommi tgħidli li l-missierha hekk kienu jgħidulu lilha wkoll u issa anki lili hekk jgħiduli tal-Ħamrija. Ikteb hi miss se toqgħod tiċċassa. Jien ismek irrid inkun inkun naf mhux il-laqam tiegħek kif inhi. Nhar ta' Ġimgħa ma nikluhx. It-Tnejn, it-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ħamis iva, imma l-Ġimgħa le, ikteb Ħmiss ma niklux la Ħamis bla. U jien għadtlek ikteb ta' beżżulu u tqgħodx tgħajjat ta' Ħamis għax jien nibża' mill-għajjat, ommi tgħid li jien allerġiku għal żewġ affarijiet, għall-istorbju u għas-suf. Ikteb kollox Miss ruħi. La se toqgħod tinsisti ngħidlek. Jiena jisimni Ġeremija u jgħiduli tal-Ħamrija għax in-nannu hekk kienu jgħidulu u l-ommi wkoll, anki lili hekk jgħiduli Ġeremija tal-Ħamrija. X'kunjomok Ġeremija tal-Ħamrija? Jisimni Ġeremija, kunjomi Mallia u jgħiduli tal-Ħamrija għax ommi. Tgħid li nannuk hekk kienu jgħidulu u x'hekk se tgħidli. Hi, kif veru, veru, miss, kif taf, jaqaw tiġi minn ommi int, miss. Allura int hekk jgħidulek tal-, għandek il-Ħamrija, miss, int. Le, mhux hekk jgħiduli. U issa titkellimx iżjed, wieġeb biss għall-mistoqsijiet li qed nagħmillek, il-mistoqsijiet li qed nagħmillek. Iva. Ġeremija Mallia. Tal-Ħamrija. Fejn toqgħod? Il-Baħrija. Numru 207 li mill-Wardija tagħti għall-Baħrija. Jgħidulna tal-Ħamrija. Ommok x'jisimha? Marija Mallija tal-Ħamrija xebgħa bellija. U missierek? Andrija dejjem libes is-sidrija u joqgħod mat-tija. Skola fejn tmur? Fejn tbagħtni ommi, miss. Fejn qiegħda l-iskola? F'dejn il-knisja. U l-knisja fejn qiegħda? Hi mhux f'dejn l-iskola, kemm int injuranta, miss, ja ħasra kemm iddum biex tifhem, ikteb, miss. In-numru tal-iskola x'inhu? Skont, skont minn fejn tħares lejh, għax jekk tħares lejh minn din in-naħa, ara, tarah sixty nine, u jekk tħares lejh min-naħa l-oħra tarah ninety six. Ajma, missierek x'jagħmel, ejja għaġġel għax mgħaġġla. Idur bil-ħwejjeġ, missieri jagħmel il-ħobż. Sewwa, allura inti għamilt eżamijiet, għamilt? Iva, għamilt. Għaddejt? Kif mort? Ħa ngħidlek kif mort, fil-Malti tkaxkart, fl-Ingliż qażżaħt u fis-somom skappali. Ah, mela għalhekk bagħtitek hawn jew madda? Iva, iva, ħalli nieħu l-lezzjonijiet. Mela, sewwa, issa nagħmlu ftit mistoqsijiet oħra, right? Iva, miss, kemm trid għamilli ruħi, ħares, Ommi qaltli li se taqsi, li se tistaqsini l-ġeneral bla wiċċ. Ġeneral bla wiċċ? U, u hawn dawk il-mistoqsijiet fuq kollox, Inder Ġenerali. Ah, issa qed nifhmek inti trid tgħid general knowledge. Mhux hekk għadtlek, ja ħasra, ikteb miss. Ħa nistaqsik ftit general knowledge, ara. Iva. Minn fejn inġibu z-zokkor? Ommi ma int, ma int meri tal-grocery ġġibu miss, kilo f'kilo nixtruh aħna. Jiġifieri minn fejn jiġi minn barra l-pajjiż? Eh, la, eh, minn barra l-pajjiż, mingħalija ħa nara. Mill-Brażil jiġi? Le. Dak, il-kafè nġibu minn hemm. Mhux veru, miss. Il-kafè missieri m'għand l-aġent iġibu bil-kaxxa, għax ma ġba kemm jiffranka. Ara ħin oqgħod. Xjenza taf? U kemm illi ma nara. Bijoloġija? No thank you, stadni kif sħaqt qabel ġejt. X'inhu x-subkonxju? Skont għal xiex tħobbhom, miss, tat-tiġieġ, tal-fniek, u ħares, miss, ommi tgħid li dawk m'għadhomx jgħidulhom koxxi, imma bramstrix. Ara ħin. Ħa ngħidlek waħda ħafifa issa. X'għamel? Miss, kemm titkellem antipatku! Għajma, inti issa hekk tidra titkellem ukoll u nitkellmu sbieħ. Sewwa. Hekk għandek titkellem, bil-mod, iva. Mela. Bix-xamplati. Iva, issa oqgħod kwiet ma' Dov kemm inti mqareb. Ara, il-mistoqsija hija din, x'għamel Kristofru Kolombu Meta niżel l-Amerika. Idi ħafifa, miss, l-ewwel niżel saqax tax-xellug, imbagħad niżel tal-lemin u kien niżel l-Amerika. Imma ta' fej, ruħi. Ħaddek jgħidli. Għandek bżonn ħafna lezzjonijiet. Insomma, x'tagħmel hu? Ħa nistaqsik xi ħaġa oħra. Inti taf Ġeremija? Mallija, tal-Ħamrija, missieri Andrija u ommi Marija xebgħa bellija. Iva, inti taf li biex il-ġisem tal-bniedem ikun f'saħħtu, irid jagħmel dak li nsejħulu exercises, eżerċizzji. Inti tagħmel eżerċizzji? Jii, fir-Randan dejjem nagħmilhom, Miss. Issa dalwaqt nagħmluhom, taf kull sena tibgħatni ommi fil-kappella ta' ħdejna. Ħares, Miss, bilħaqq. Għid. Dalgħodu l-iskola, it-teacher qaltilna biex nistudjaw tliet frażijiet ġodda u qaltilna biex naħsbuhom, niktbuhom u mbagħad ngħiduhomlha. U jiena frażijiet ġodda tgħallimt ma rridx, Superman u Let's go darling. Għax ridet waħda bil-Malti li turi li xi ħadd mhux bravu u jien għażilt ma rridx, sewwa? Riedet xi isem ta' xi ħadd fil-films u għażilt Superman u xi frażi tal-għarajjes bl-Ingliż u għażilt Let's go darling. Insomma mbagħad ġiet il-miss u bdiet tistaqsi ommna. Daret fuqi u qaltli Mallia għidli waħda waħda l-frażijiet ġodda li tgħallimt. Jien għadtilha l-ewwel waħda. Ma rridx miss! Qaltli ma tridx! Int min taħseb li int? U jien għattila Superman, miss! Għidtli kemm int pastaz, imxi mmorru għand is-surmast u għattila t-tielet waħda li tgħallimt. Let's go, darling! U tgħidx kemm daħqu t-tfal u int bdiet tirrabja għaliex, miss! Għax int injorant! Grazzi, miss, iktibha. Allura daqshekk mistoqsijiet? Iva, tista' tmur, bye bye. U jien m'iniex miss.